vamusa vaya wacho mufana vari kwakura chena kumusha kwavo nokunza kunze madzviti avuya nokubva vainda kunovanda mudete dete racho nerero raisiwanza kutogwa nouyu mukomana ndotorikoshwa zita raro muizigwa chona ikoko vanovanda vagura chena vakanga vakavanda apa baba vavo sekuru vavo mai vavo mbuya vavo vari panzvimbo imwe pavakanza mandeve madzviti achinhanikira madzviti akanga achipuruvha kuti vanhu vari mudete chokwadi ndopavakabuda votiza muya umu vadzoti vakati aya mana mana mana mana mana ndokubva varobwa netsvimbo ndokubva varamba vachimanya ndovakadzi mana ndokubva vamira zvikanzi vana baba vako vari kupi ava vana baba vaitozvinza vachitaura nemadzviti ivo mudhara uyo akati a ah, vana baba vangu vavo ukanzi inzi unotiratidza nokunotiratidza vamwe vakanga vavurawa hanzvadzi yababa vavo kwanzi uyu ndiye andakanzi akanzi iye hanzvadzi yababa vangu kwanzi ndivo una vava vavurawa ukanzi ee eh. kwanzi ah, right iwewe hakwanzi auyu mufana unorisa n'ombe iwewe zvino zvichimona zvotokuita iwewe wati ava vavurawa kwai pane pomwe mudhara akanga ari bofu ko kwanzi kuuyu mudhara we ndiye ane bofu kwai akati a ah, uyu mudhara ndina ndikiri kwai ndaifunga kuti ipapo ndo panenge asiyiwa yanga iri hama yana baba vangu vasekuru vavo kwai mandevere akaramba nokubva mandevere avasiya asiya vanhu vavo yanzvadza yababa vavo nokubva vonzi endei nokubva vaenda vachifamba kusvika mbarambara mm. inonzi mbarambara mm. vasvika kumbarambara kuyawo ndokwavakanogara vagara vorisa mombe varisa mombe paya vachirisa mombe vamujaya vakanga vohwava manje kana ndichiti kuhwava pachindevero vanenge vakanga vava nepfumo nechinhu che chikumba chakadai chokuti dombo rekaposen chinotavira

tambai vaiwane time yekunotambira muzirikasi vakakomba vakaungana vakadai so vachitamba vachitamba eh, vachitamba zvinozvidziyo dzavai vachitamba vozenchakiitirai vachitamba

unonza wainzi mazhango vangena panzi ndouyu uya ari pazvitupa zvenyu ndiye akanga achinzi namadzvinti watiza wapinda pasi iyeye ndiye wainzi watiza ari pasi vadero vachidero zvikanzi ndopakazouya varume ndikati mm, kasi kubritain zviri dziriko zviripo zvakaita kun'ota ivo vaiti pachindevere n'ora vanokuveya varungu vaya nokukomba n'ora dziya idzi nokukomba nokukomba nokukomba nokukomba nokubva vapinda pakati uku zvavakanga vakomba vaiti madzvitikane madzviti akagwana varunguka mm. aiti madzvitikane ovuyawa mm. avuya achirovera pangoro apa mm. zvino kwanzi madzviti aya ndo paakadamwa akanzi vuyai kwai uyu muzirikazi akatanga kuvavhunza kuti muda kuvagwise here awo zvikanzi hati vagwise kwaya paya ndipo pavakatanga vamandevere aya kumhanya namapfumo vachiinda kuya kuvavungu kuyawo zvino pfuti dzaya dzaya varova vari kure kure dzichivarova dzichivarova dzichivarova zvichinzi rara pasi dzichivarova vakanga vasingadi kuuraya vanhu rara pasi dzichivarova musirikazi ndopakanza kuti kuti honde yakwira uko ndobva nama pahacho pfu vanoti iye wakaendako vakasurunda varungu mupopoma vakaona awamba ukaenda kusouth africa ndokubva vatiza vaye vamwe vavanga vasara ndopavakanza kuti rubengurwa rumusirikazi watiza ah, zvadzirarai pansi ndopa vakatanga madhevere ayo kurara pansi vaya varungu vachibuda munguro vachidongorera so vachivavona varara pasi kwasara vamwe vachiti take bloody sing zvinembe zvavanga vakapfeka ichi chinhu chavo ka ichi chimukuvo chimugonyo chamanhanga chiya ichi ndochaipfekedzeiwa ichocho icho ndokubva vatanga kwati komorai ndokubva vakumuliswa paya vakumuliswa paya vakumulisiwa vasara vasane vasisina nguvo vachibingwa manje vachirobwa hmm. vorobwa nezvamboko manje hmm. vachirobwa kwati muzirikati ndokubva ati hmm, dava vari nguvaiona macho kutevera nokubva vatevera nokunowana rawamhachi kwanzi rawambuka gwizi ratowa rapinda musouth africa vakati i know wapinda musouth africa zviya zvavanti wakaenda kumarawa hana akaenda kumarawa akaenda musouth africa mazulu munozvinza mazulu vaimba nouya umwe muzulu waivhunziwa uya uya achivhunzwa kuti ndiwo unoiti waiti unokonzera kuti vurayai masvona nekuti stori yemasvona haiperi ndokubva vapinda muya umu zvavapinda muya umu vaya varungu vaya va vaita sei vaya vamwe varungu vaya ava ukanzi hatitsoke kwakare hmm. vari south africa nokubva vadzoka ava ava vana vamuza ndopavakadzoka ndana varungu ava ava ah, zvinembe izvi vabisiwa manje vapiwa zvikabudo zvichijoni ndozvavapfeka nokunoambuka mine kuti vakaninda nzvimbo ipi vagara kuyoko nokunzi hatidzoke tiinde futi dzoke futi kasi todzoka nesaiti rokuku uku hamene mamepi avaitorwa kwai ndopatakadzoka mazuna achinzi pabwisi gadzirai vachigadzira mporo yowambuka iya mpaka pamusina pabed bridge vawambuka ndokubva vagara mbichana kwai takaita mwedzi kana kuti i3 months haikona three months hai one month kwaine kubva towambuka kukuze tawambuka tanowambuka tu tasvika pafoto vhiki haikange isingazi foto vhiki yainge wanzvimbo iyoyo yonzi masvinga agovera kwai tasvika paya kwaukanzi ha ah, panapa haikona hamba futi tina hlararapa kavanga tenesi tiri rapa tinazi hamba zvonge mapuresa iwewe iwewe iwewe muzi toda kuti utiudze kumusha kwako ndokupi zvekuti vakanga vowirirana kutaura sereki mm. kwanzi kumusha kwangu padhuze napano kwanzi une shuwa ndakwanzi ehe mm. takaenda manje tikasumuka na seven ukwanzi hapa seven day tasvika mm. nehana mahachi nekuti vaigona kutasva mahachi kwanzi hende vanhu kubva taenda paya vanhu vaya zvavava kwanzi tonotsvaka vanhu vokuvakadzimba vanhu vaitanga kutiza wari kutiza manje vovadzora vuyai vuyai vuyai vuyai iwawe ndiwani vakati ndini muza kanzi haa muza wakafa u kasi vana baba vako vakaenda kwachiri kumakomo uko iyo kanzi chivuyai vanhu kuvuya vokwidira padhuze payapa vogara zvikanzi neavaruko mochitora kutara ini aswera mchembere banana banana rotting shinza ukanzi uyai munovaka dzimba uko hmm. amene kwai zvaitarisa nazvo zvikanzi haa ndavona makoma ari kokoko kuroko vaya vanhu noku kwai nokumangwana ndokunovatora kwai nokutino vanokuuya kwanzi chivakai dzimba vai vakadzimba vachida makwaivo vakadzimba dziya kwai one month kwanzi tenda kumakomo kuya hachi ravo hachi kwanzi unoona manje Iko zvo ndine shuwa tounovona vabereki vako tora nhumbi idzi dzimwe ndeisa bhachi rangu dzimwe ndeisa bhachi rako neshuga izvi zvitore akana takati kana vashaiwa tongopa vamwe vanhu kwanzi avo right pakanaka pakanaka ngozi vaiti ngozi ka nokubva vanowamboka tubu pavakatena zvikanzi unobona panapa vaiwa nedemo rakanga vakaisa munhu mubhandi bhandi rakadai so ukanzi tema muti uyu mbichana usatema kuti ubve wafa chitema ukanzi right sungira jira rewhite ipapapa papai tichaita hospital nekuti panapa tavona pano tuzinogwizuu

kwaita anosvika pagumi apa kwaitoona makomawo manje kwaakutarisa zvikanzi e ndinovona vanhu vanhu vakagara kasi pana vamwe vanhu vari pasi apa zvino unovona chendeeta wotora pfuti kuitira shumba ini ndosara pano ndosungira mahachi awo pamuti ini ndosara pano iwe entrobry wanenge wavona unoridza pfuti ukavona shumba hayi hadzikuvingi dzinohla pfuti ukadziridzira dzotiza kwaindo pandakafamba paya ndafamba kwaindo svika zvino zvaida taendako pagoma ava vanga panga pane doro inge yakanga iri time yekunanikira yokurima yokurima yana machi iyayi vanga vachimwa doro kwani kubva vati ware kutiza mumakomo vagara kwai ndikati ndine muza huyai kwanzi haa muza wakafa kutara kwavazviti kwai ndikati hamene make avakanga vanayo ukanzi bisa zvawakapfeka izvo usare nawo mava wakapfeka ari zasa mm. kwaini ise shatiya ah, kwanzi ha ah, zvovanetsa ava vakuura mm. vakuura vayani vakura ndo vaiwani mwana wavagambura vanhu kubva vanandikiriwa vakura ndo vaiwa baba vavo zvanzi vadzika gomuriya vavodzika mbechana pfumo pfumo ravo demo ravo kwai ukuri miseve yavo yeah. kwaye ndawakuhla manje kwaye ndamira kwaye ndachira doro mai vaya mai vangu vati eemwe eh, eh, vagohora azvo musazofura mwana akaimwimwe mm. hai tanga munze munze zvaanotaura uyamira inga ane pfuti wani isi tinofuriwa tanga amudze zvaanotaura zvanzi akati ukanzi ndiwani ukanzi ndini muzi zvikanzi idai tione kwai zvikanzi ey ndimusa dzikai kwai mapfuma yakande pasi makumbi akanda pasi mm. vanga vane pfuti yavo zvakandwa zvose pasi mm. kwai vavuya kundibundukira vochema mm. kwai ndo pakadzika vana mai angu nana sekuru vangu paya vadzika kwai ndakati a ah, ndino murungu zvikanzi ya takanza kuchinzi kuna varungu vakavuya zvikanzi ndino murungu ari koko kumhiri kugomo uku kwanzi chiregai muonei mm. pana ndokubva ndapaka futi ndokubva ndaridza wakanga ati ndikaridza ndavawana pana ndokubva yaridza andikati red munun'una wavo wainzi boshwai huya hindi totora nhumbi kwaukanzi iwewe uchaende here ukanzi a ah, handiendi ndosara iye mujoni uyu anoenda kwanzi mujoni zvikanzi ehe tichaita kembe pananikirapa panyanengwe zvanzi payapa e, eh, tanosvika paya kwamunun'una wangu vaiziva varungu wongobvunda wonzi uya pano uya pano achibatiwa so uya pano kwatotunurwa nhumbi dziya Pazvikanzi right iwewo ugara two weeks ini ndoinda kana ndainda vakarudzwa mazuva tozodzoka riri zuva reshomba namahasha kasiti ndodzoka nomukadzi wangu irimwe hachi rakurengi riripo achibona nzvenzvimbo izvi tinouya kuseri sei kwaye ndikati a ah, zvanzi kune shumba zvikanzi kumakoma ikoko dziriko uku uku uku kwatobva nako kwaye ndikati nanananana kana mabva ikoko uku munobva kuma 8 kwanzi hakuti ndakati 9 munenge ndikati 10 ndikati kuma 12 munenge muchisvika kuno kana 11 ini ini ndenge ndichizviziva manje ukanzi ndenge ndaridza ndichikoko kubwizi kuya kufuti uneinza ndakaridza two zvanzi ndokwataka uya mudhuri wabva adzoka namahachu maviri aya zvanzi ndabva ndati tatakura mntu dziya idzi ndaridza pfuti pfuti kwai ndanga ndavudza vana baba avo kuti mutigamuchiri kwavana baba nokuzosungana nesu munzira vaenda kuyo vairara mubako uku mberi uku ndokwairara hwai mberi o vachirara mubako vari kuno kwai ndopandakati no madzviti akusisina charisingazivi shumba ukanzi tinongoza kuti madzvite kwai akaparadzwa navarungu ndikati ehe ndakanga ndiripo akaparadziwa hakusisina ariko vangova vamwe vanhu vagara vamwe vakatiza ko vakadzokera south africa vamwe vanotiza kasi bohla zvanzi tagara paye apa navo nana baba vangu kwaye tagara amene ah, umwevo waiwane